Hemmäňize salam dostlar gowymy ýagdaýlaryň janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyzda ýanymyzda Novichok, Warrior, Aim Killer diýen dos oglanlarymyz bardyr Hop ýanymyza hem bir skwad düşdi dur dur baga girdi.
Men kande birinji düşdüm sizlerden. Yzda düşmeli. Döwlet döwlet adam ba adam ba.
Bu mende kolt bar. Bar zada aldobuk. Hiç zat yok seri diňe pistolet bar bizde. Kaç kaç kim geldi ki? Kaç kaç bardan kaç bardan kaç. Abrat caylar kaç ayla. Enemies ahead!
Yürü yürü yürü. Bular yaman beter.
Meni kovalasam bir bularım.

Kelleden headshot ýemese bol düşmez. Jany bir jany bir jany bir gir seri gir gir gir gir gir. Dost gel otan. Men canım bakar. Can doldur.
Dost geli dost geli önümüzdeki üçlüde. Altı x gerek var mı? Attım altı x'i.
Maýryk. Atdym mä, bäş elli alty ýüz altmyş iki atdym. Paçany şu jaýda. Enemies ahead! Seri janyňy tiz doldur. Azmy?
Aha. Bilemen şlem geýmini atyşdam opasnaz ýa şlem ýokdy üçin janym şonde düşdi brosda. Marked a location. Let's go. I got supplies!
Azy energetik bar emçeýin.

Nji altmyş gerekdä. Bole bole bro.
Uuh impersonalty tapdym. Kalaş kalaş bar ýanymda kime gerek bolsa. Mana mana mana mana mana.
Oýna oýna oýna oýna oýna oýna. Gören ýok bizi.

Men daşa çykymyzy alyp çykaý beriň haýyş. Böyle.
Dur men hem tans oýnaýyn. Olalar bilmeyenler bar bolsa biliň. Tans oynap şu emoji memoji ulanyp çyksaňyz ya bolmasa energiya zat bar bolsa içip çyksaňyz eliňizde aruje bilen çykyňyz. Dondu dondu dondu.
Altı kişi bilecek mi seni? Attım.

Konteýneriň içinde ýokmy? İçinde girip. İçinde de yok. Bular drop alan bolsa kamuflajdadyr. Bayyldy da ölmedi ha. Oh MK'şka.
Maňa aldy ahyry.
Şan aytsa. Demek şunça gezi şoför. Her gezek şoförüň arkasynda oturatdym şu gezek oturmadymdygyny bildirdi şo şoförüň arkasynda oturmagyny. Ondan däl o
molotow ulanyp bilmäniňden. Emma bu tarap.
Ne ne men omun deý ýykdy. Nirde görüpsiň sen molotow.
Ýykanda o meni atyp ýykdy.

Janyňyzy dolduryň, janyňyzy dolduryň. Janyňyzy dolduryň. Maşyn ýarjak, maşyna barma, maşyna barma, maşyna barma.
Okam degmedi maňa. Şu tarapda adam bolup biler.
Bart ayağı Serdar yedi dörtte.
Aha. Üçlük kirem mi atılan? Alypdyrlar mı bunu?
Buna alandırlar üçlük kirem var abla. Yok yok yok AVM var. Aldım AVM'nin okunu beren AVM'ni alsanız.

Pyşyk pyşyk edip ses gelip. Maşyn geçen yok ne özüne özüne. Maşyn maşyn maşyn maşyn maşyn. Üstünden geç ya.
Teker yar. Ben şimdi kızıklı zatlar mensiz bolup duran.

Dostlar, bu günki wideomyz şular ýalykdy. Halan bolsaňyz, laýk goýman ýatdan çykarmaň, Playtsafe we Biz bilen gyzykly YouTube kanalymyzy azalman ýatdan çykarmaň. Wideony halan bolsaňyz kommentlarda näme diýip ýazýaňyz? Warrior plus kokteýl molotow deňdir lobby diýip ýazýaňyz oglanlar. Dostlar, indiki wideolarda görüşýänçäk özüňize gowy serediň.